Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Rambai jaku aku ba Minggu Triniti ke enam belas iya nya bebendar ngenyukupka pengelepas. Ku Paul, Awakka kita bekereja enggau ati ti nangi sereta getar-getar, ngenyukupka pengelepas kita, diambi ari Pilipi bagi dua ayat dua belas. Nembiak Tuhan diasuh bekereja awakka kita sama sepenemu, setuju, sebaka runding enggau pangan diri, lalu rinduka pangan diri. Rinduka pangan diri baka nuan ke rindu kediri empu, sebengkah ari pesan ti besai ku Tuhan Jesus dalam Injil Saint Mark bagi dua belas ayat tiga puluh satu. Nadai pesan bukai ti besai agi ari pesan dua bengkah nya. Agi bisi pekara bukai ti dasuh Paul kereja sida, enggau ati ti nangi sereta getar-getar. Anang semina berundingka diri empu aja, tang berunding mega ke orang bukai. Anang ngenyumbungka diri, gaga runding ati kita sebaka enggau runding Jesus Kristus. Ramai jaku aku ke minggu tu iya nya majak bebendar ngulihka utai ti lebih beguna. Diambi ari surat Paul ngagai nembiak Tuhan di Pilipi bagi tiga ayat tujuh enggau lapan. Tu ku munyi iya, Tang semua penguntung ti udah ulih aku suba, diatu dikumbai aku pengerugi magang ketegal Kristus. Lebih agi ari nya,

Jesus Kristus jauh lebih beguna bebanding enggau semua utai ti pemadu berega ba mata orang di dunya tu. Bansa enggau peturun Iya nadai tanding enti dibanding enggau Jesus Kristus ti Tuhan. Ketegal Jesus, Paul ngira semua utai ti pemadu beguna enggau berega Dulu suba nyau baka uras. Sapa Jesus Kristus ba Pul sebedau iya nemu lalu bempu Kristus? Ba Pul, Jesus Kristus tu pengachau. Jesus tu munuh pengarap enggau adat ti dititih lalu dikemsaika iya. Ba iya, Jesus tu ngenesatka orang mayuh. Surat pasal Kereja Rasul bagi lapan ayat tiga madah, Tang Saul belabuh ngerusak eklisia. Iya bejalai ari rumah sebuah ngagai rumah sebuah lalu narit orang ke lelaki enggau orang ke indu lalu nutup sida dalam rumah jil. Laban Jesus tu munsuh, nyalai iya enda tau enda dilaban. Semua pengawa iya enda tau enda dibantah. Semua ti nitihka iya enda tau enda ditangkap lalu semua pengawa iya enda tau enda dipupuska. Dalam surat pasal Keja Rasul, bagi semilan ayat satu, Luke nulis, Saul, nya nama lama iya, agi majak ngemba lalu munuh murid Tuhan. Balat amat pemenchik Paul ngagai Jesus Kristus. Sebedau Paul nemu Jesus Kristus Tuhan aku, iya baka orang Israel ti bukai, temegah amat ke bansa enggau peturun diri. Ku iya, Aku orang Israel ari raban bansa Benjamin, orang Hebrew ke diada ke orang Hebrew. Aku orang Parisi, ba pasal pengangkun aku ke Adat, aku udah merinsa ke eklisia. Ba pasal diau lurus di baruh hadat, aku nadai penyalah. Aku ditutus lebuh umur aku lapan hari. Dalam surat ti kedua ngagai Kristian di Korint, bagi sebelas ayat dua puluh satu b ngagai dua puluh dua, ku Paul, Tang enti orang berani temegahka sebarang utai, aku pen berani mega temegahka utai nya. Kati sida orang Hebrew? Aku mega orang Hebrew. Kati sida nya orang Israel? Aku mega orang Israel. Kati sida nya peturun Abraham? Aku mega peturun Abraham. Nyadi diatu, mata pengarap Paul udah ngelala sapa Jesus tu ti bendar. Ukai munyi ke disangkaka iya ngelama-lama tu. Laban utai ti baka tisik ikan udah labuh ari mata iya, lalu iya ulih meda. Iya udah ngelala Jesus ke diperinsa ke iya. Udah Paul nemu Jesus Kristus Tuhan iya, iya besaksi lalu ditulis ngambika dikena ngajar kitai datai ke sehari tu. Ku iya, Tang semua penguntung ti udah ulih aku suba, diatu dikumbai aku pengerugi magang ketegal Kristus. Lebih agi ari nya, aku ngira semua utai pengerugi magang

Nya kebuah, iya sanggup muai semua penguntung ti udah ulih iya suba, diatu dikumbai iya pengerugi magang, lalu ngira semua utai nya baka uras magang. Jesus ke nyebut, Munsang bisi lubang lalu burung bisi tansang, Tang Anak Mensia nadai endur alai ngalika diri. Nya ke pemadu beguna ba Paul diatu. Ketegal nama Jesus Kristus, Paul enda sayauka nyawa diri asal ga aku ulih nembuka pejalai aku enggau pengawa ti udah diasuh Tuhan Jesus kereja aku, iya nya besaksika Berita Badas pasal pengasih Allah Taala. Surat Pasal Keja Rasul bagi dua puluh ayat dua puluh empat. Paul sanggup nyerahka nyawa diri ketegal pengawa ti udah diasuh Tuhan Jesus kereja iya. Iya nadai kala nyurutka diri ari pengawa ke madahka pesan Tuhan. Aku ukai semina sedia deka ditanchang di Jerusalem, ku Paul, tang sedia deka mati din ketegal nama Tuhan Jesus. Surat Pasal Kerja Rasul bagi dua puluh satu ayat tiga belas. Iya suah udah ditutup dalam rumah jil, suah udah disipat, suah nyau deka mati. Lima kali udah disipat orang Judah, empat puluh kali kurang siti sekali-sekali aku disipat. Tiga kali udah dipalu ngena batang kayu. sekali dituku ngena batu, tiga kali ditaban ke kapal karam, sekali rarat sari semalam ba tasik. Dua Korin bagi sebelas ayat dua puluh tiga ngagai ayat dua puluh lima. Paul udah tetemu ke utai ti pemadu berega, ti pemadu beguna, ba Tuhan Jesus Kristus. Baka orang siku ke tetemuka reta ti berega ti dilalaika dalam sebidang tanah, iya mupuk lalu nyual semua reta iya lalu meli tanah nya ngambika iya bempu reta ti berega nya. Baka siku orang dagang ke tetemuka sigi batu mutiara ti berega amat, iya mupuk lalu nyual semua reta iya lalu meli batu mutiara nya Diambi ari Injil Saint Matthew bagi tiga belas ayat empat puluh empat ngagai ayat empat puluh enam. Aram kitai nanya diri, Lebih agi dituju aku ngagai kitai ti udah lama nyadi Kristian, sapa Jesus tu ba nuan ba aku nyentukka sari tu? Ingatka kebuah Jesus diadaka ke dalam dunya tu lalu diperinsa datai ke mati dikayu regang. Ingatka sapa kitai tu? Kitai baka orang ke nyua kebun ari orang siku ti bempu kebun anggur, ditulis dalam Injil Saint Matthew bagi dua puluh satu ayat tiga puluh tiga ngagai ayat empat puluh enam. Lebuh mayuh ngetau, kitai enggai magi ungkup orang ke bempu kebun nya. Kitai nangkap, malu, munuh, nuku ulun orang ke bempu kebun nya. Kitai nangkap, muai anak orang ke bempu kebun nya, lalu munuh iya. Mensia udah bepenyalah ngelaban Allah Taala. Kitai udah ngaga Jesus nadai guna dalam pengarap kitai. Kitai nadai beratka pengawa Iya di Bukit Golgota. Kitai ngaga Iya baka batu ti enda diguna tukang rumah. Laban kiamai amat ngelala sereta nemu Jesus, Paul udah muai semua utai. Kati nuan udah amat-amat ngelalau Jesus Kristus baka Paul? Kati nuan agi merinsaka Jesus Kristus ulih ulah pendiau nuan? Kati nuan agi bemunsuh enggau Iya? Nama utai nya ke agi pemadu berega ba kitai datai ke seharitu enti dibandingka enggau Jesus Kristus? Allah Taala ngaga siti kebun di menua Eden. lalu ngengkah orang ke udah ditempa iya, lelaki enggau indu ba kebun nya. Indu nya meda buah kayu ti ba tengah-tengah kebun nya, manahka pemakai sereta manah dipeda, lalu tau ngasuh pintar nyadi sebaka enggau Allah Taala. Iya lalu makai buah nya. Iya mega meri sekeda buah nya ngagai laki iya. Berengkah ari nya, seduai diburu lalu dibuai ari kebun nya. Datai ngagai sehari tu, mensia agi alah ulih pujuk Sitan. Nyadi nya kebuah Peter ngajar, laban meh Sitan bediri tegap dalam pengarap, satu Peter bagi lima ayat semilan. Paul udah muai semua utai. Iya badu agi ngingatka utai ti udah, lalu bebendar ngulihka utai ti di mua, Pelipi bagi tiga ayat tiga belas. Paul ngajar enda umbas semina muai semua utai. Kitai enda tau enda netapka runding badu agi ngingatka utai ti udah lalu bebendar ngulihka utai ti di mua. Pengingatka utai ti lama. tau ngasuh kitai deka nikal ngagai pengidup kitai ti lama. Baka orang Israel ke selalu ngingatka pemayuh enggau pemanah pemakai di Ejip, nya ti ngasuh sida mutap ngelaban Moses duai Aron. Menyadi di dalam nama Jesus Kristus, aram kitai meransang diri sama diri. Majak bebendar, enda surut enda ngetu, ingin deka nemu Jesus Kristus Tuhan kitai lalu bempu Iya. Baka Paul ke udah diempu Jesus ulih iya ngasika Jesus Kristus, sampi aku awakka kitai diatu nyerahka ngagai Tuhan Jesus pengidup semua kitai ti bisi ninga jaku ajar aku tu. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen.